Maita henyu sachigaro. Ndaona mafarirwa zvikurusa kuratidza kuti makaronga kembi kana musangano wakanaka chaizvo. Ngatimbozviroverai maoko nhaigwa. Mufaro wandaona pano ndabva ndagutsikana kuti ichokwadi vanhu vanga vachifunda vadya chikafu chomweya nhai e, zvokutoti takatokupai nguva mungatobuda mamwe matangs anoshamisa mamuri tokozofunga kuti pamwe vatumwa vaa pakati pedu nekuti manga muri kudya patafura yakanaka chaizvo izvozvo ndazviona hazvina kushata nekuti munhu une zvinhu zviviri zviri paari the spiritual side Ndizvoka ne the social or the human side kunyama uku. Zvino ini handichanobata zvakawanda zvanga zvichitaurwa vhiki rose iri zvemweya. Ndine kwandakuwandirawo asi pano nepapo ndichangoita ndichingoita sei ndichingosanganisa. Ndikutanga kutorera nyaya yangu pakuti rakatanga rakanga riri shoko. rakanga riri kuna Mwari, shoko rakazove nyama. Panyama apa ndopandiri kutangira apa. Kushoko ndambokusiya, takudhila nenyama iyi ine shoko iyi, ndoyandakubata iyo. Vangani vari kufarira chidzidzo chacho? Alright, tinotenda. Pakati penyu ndanzwa kuti Vanhu vane matanho akasiyana siyana vamwe vakuenda zvareva kuti vapedza dzidzo dzavo dzepa university ndizvoka kune vamwe varida kuenda kuma attachments ndizvona here kozoita vamwe vari kutanga dzidzo dzavo asi zvikuru sei ndatenda ndingangoti kuronga kweboka redu kuti vose tagona kuvasanganisa kuti tisvike panhau yekunamata Asi tiri munyaya yekunamata imomo ndomazobuda nyaya yekuti aiwa ko nyama iyi inoitwa sei because kazhinji munhu mweya zvake asi ane kakapfeka hovhorosi yenyama iyi muchanoona kuti mumacommunities matiri kuenda kana kuti matinoraramira tiri zvichida tiri pana patanga tine perceived world an imagined world asi there is that real and actual world iyoyo ndo ine nyaya dzandasvika muchitaura muchiti vamwe vari kungoitiswa ayo ndo amalife situations ndo zviri upenyu hwacho izvozvo manje vamwe vane maheartbreak avo zvichida varasiswa kana kuti ndivo varasisa huh? tiri kubanzwa here apa ndiyo nyika yatava kutaura nezvaiyoyo manje kuti zvino how then do you navigate in such a scenario ndimi mataura mapedza ndizvozvo kusvika padzinoperera magiya ose paunosvinura wasangana watarisana nemareo life situations Uchipedza kuti amen, mumwe ari kukutaurira zvinokugumbura. Uchipedza kuti amen, uri kunzwa kunzi ah, foni yapinda message, ah, it's over between you and me. Has not with me. All right. saka muchanoona kuti that world yanotaa nezvaiyoyo yakutoda munhu achigaidwa nesoko ramanga muchidzidziswa riya mweya mutsvene uye kuti uchichallenjana nezvawasangana nazvo iwe sedunga munhu ndiyo zvekare nyika inenge ina varoyi hatigone kuvaita outru variko Kunyangwe vachizokundwa zvavo nekuti munhu anenge akamira muchitendero chake muna mwari wake asi ndiwo nyika inotaura nezvayo iyi eh? vamwe vari kuda kuenda kumaatachments muchanoona kuti zvinodiwako kazhinji kacho vari muno muhongu vamwe vane madhigirii vamwe vachiri kuita study towards kuapedza asi kana taa uku manje uku manje taakutarisa kuti munhu uyu anotipa here maresults nyaya yecertificate ndeimwe nyaya yechikoro ndeimwe tinawo vane vamasters vamwe vacho maviri matatu asi izonocherechedza uone kuti zvaazobudisa zvacho zviri kutaurwa nebepa iro ndezvipi unogona kuzvishaya huh? saka chatiri kuda ndechekuti pave necompatibility iwe munhu sedunga munhu nemaitiro ako nechibepa chatiri kuona icho chakanzi degree in peace and governance zvinofanira kunoita hochekoche kana kuti sungawirirano huh? tiri kupanzwisisapo right Tabva ipapo, muchanoona kuti imimi kana tasvika munyika iyi yezvinobatika iyi, isiri iyo yemweya iyo, ndipo panotangira nyaya yesarudzo, munhu zvaanoda, zvakanaka nezvakaipa, decision. Tiri tese here apo? Munhu wese anotoda chakatoipa wese. Musafunge kuti haana kutofunga kutosarudza kuzviita zvakaipa, atozvisarudza. Adecider, ndozvaada. zvamanga muchiona mucommunity yamanga muchifamba iyi manga muchisongana nezvakawanda munhu anenge atoita sarudzo yekuita zvinhu izvozvo imi vacho muri kumbosarudza zvipi nekuti chimwe nechimwe wedha chakanaka chakashata chine maresults acho hmm? vanhu vanoita rudo rwavo vakahwanda uko vachihwanda namakwenzi vachihwanda neflora and fauna eh? asi result kana yangobuda chete umwe anenge akutoti handisi kunzwisisa i missed my muri kubaona izvo nesuwo takanga tisipo kwamaiitira zvinhu zvenyu taakutoona ah, ko zvaatova mavh 11 ayo takange tisiko izvo makanga muri vangani isarudzo yese iyoyo amen zviri kumeka senze zvandiri kutaura izvezvi izvi muchitanga chikoro pamakatanga imi muri kupuraimary ngatimbodzokai kumakore ayo makambotanga muri vangani imimi muchanoona kuti papuraimary school panenge pane mwana wese kana ya language yenyu yemazuva ano nhai panenge pakawandwa zvokuwanda zviye iwe wakafunga maclassmates ako inguva iyoyo vamwe vacho hauchatozivi kuti vapenyu here vari kupi hauchatozivi tichifamba neladha iroro tabva kupuraimary taenda kusekendary vamwe vanenge vachitosara nekuda kwezvikonzero zvapa kuti vasare ikoko saka mutoona kuti bhesi redu rinotanga rakakura riri wide as this as we go up rinenge ralin richidzoka richidai ine pyramid way patinonosvika kumusoro kwaapex uku tati primary secondary vamwe voabzobwa mumacollege mapolytechnics vamwe ndo vanouyawo kumauniversity hmm? ko vanozonoita maphd vavangani ipapo pamwe kwasvika vanhu two chete pastirimu yose zvichida one ndiye azoita doctor eh? ini manzwawo ndanzi ndonzi mister zvira kuti hasa ndasvika kukudoctorate asi vagera pa ndidoctor nyashanu chiremba vekufunda kuti vaita dhigiri rekutanga ronzi pu apo voita rechipiri zvekare inova masters yonzi apo ndoba ndakagumirawo kaini handizive kuti mwari uchandipa nyasha here dzekundizoitawo doctor handizivi kana kuti nyika ichazongondicherechedzawo ndozongonziwo a ah, vaawadwawo doctorate tinenge tangokwana kwanawo vakomana musaite shanje nesu nhai saka ndiri kuti inini ndo chimiro chiripo paupenyu ichocho saka kana tava nedecision kumberi kwacho kwokupedzisira ndokune destiny eh? asi pakati apa tine dedication eh? otosadharara handiti bhuku ramakange muchirava pano raiti kubva nguva yajohani mubhabhatidzi umambo vanotohuda vanohutora nechii eh, hapana chamahara munhu anofanira kushanda dedication Pamusoro pezvo ndichakanda imwe D zvekare discipline. Munhu mweya asi mweya uri munyama, nyama ine zvayo zvainoda nenguva dzayo. Usina kuroora uri mukomana, nyama inenge ichitoda mudzimai. usina kuroorwa uri musikana nyama iri kuda murume zvatiri kutaura izvi ndo zviri real izvozvi izvi ndo zvinenge zvichidiwa nenyama izvozvo eh? pamazera iyaya ndo patinoona zvekare vanhu vachivarairwa nekufadzwa nekunwa tinodhakadhaka utwo tumawaini waini tudoro tumwe tunotapira tapira utu he tiri kugona here kuzvidhisiplina ipapo pamwe taenda kumapati mazuva ano ane mazita maall white hamene kuti mamwe anonzi machi i don't know imi ndi munozviziva zvakanyanya tiri kupa kunde here apo vanhu vamwari dhisiplini inyama ka iyi ndiyo zvekare ine ruchiva its corrupt hmm? titori panapa so tinogona kunge titori nemacouples ini handisi muprofita ndiri kungotaurawo chete ipo patiri pano muri kuzviona manje saka zvinhu zvekuti izvozvo tinofanira kuzvichenjerera ende mamwe macouples achena anenge asiri sanctioned namwari ndivo vaye vatiri kutaura kuti vanenge vari under the influence or the operation of flora and fauna down there hmm? saka ini mashoko angu andinotaura kuungano yakadai haana kuwanda zvawo mufunge ndinongotaura mashoko mashoma shoma ndakuudzai paye kuti ini ndinonzi mister asi vachazopresenta wafter inini vanonzi doctor saka ndinovapa mukana wekuti vazokombera dare rino asi ndichivimba kuti mashoko maviri matatu andataura pane abatsiri kana unazvo handinzwe kuenderera mberi vanhu vamwari ndichagumira pano baita henyu